גאס פון חיים זאנענפעלד, שליימער רב, וואקט ירושלים אויפן גאס, און א אראבער ווארפט אים א שאלעכץ פון א בענענע, און ער ער דרייט זיך אויס און ער זאגט אויף אראביש, קט על חרב, אויך מיינע קינדער ווערן עקסייטעד, וויאזוי נאכאמאל? חרב! חרב! אז אויב דאס האלט זיי ביים טיש, אזוי גייט אריין אין זיי די מעשה, דאס מיינט א דאנק אייך, טענק יו. ווער איז דער אראבער פרעגט דעם ירושלימער רב. כ'האב דיר געווארפן א שאלעכץ פון א בענענע! וואס זאגסטו מיר דא טענק יו? וואס מ'האט געקענט ווארפן א שטיין? ס'נישט כח פון מיר ווארפן א שאלעכץ פון א בענענע! און איך זאג פאר מיינע קינדער ערצעלטס א מעשה, ערצעלטס א מעשה, אוי קומט וויינען, לאמיר רופן די נייעס שנעל, קודם דאנק דעם אייבערשטן, ס'וואלט דאך געקענט זיין ערגער. ס'וואלט טאקע געקענט זיין ערגער, וואלט ער געקענט ווארפן א שטיין, און און חס וחלילה מ'ווארפט א שטיין איז אויך דא כת על חרב, איז אויך דא א דיין כך ווייל דו וואלסט מיך ווען געקענט שטעכן, א מענטש דארף אלץ זוכן וואס איז זיין פרייליך, כ'זאג אלץ פאר מיינע קינדער אז איינער טשעפעט דיך, ס'מוז זיין ער איז דזשעלעס אויף דיך, ס'מוז זיין ער איז דזשעלעס אויף דיך אדער ער ברוגז אויף זיך אליינס אויך, ס'קען נישט זיין פלעין. צוגיין צו איינעם און און מיינע קינדער קומען אסאך מאל זאגן טשעפעט זיי, שרייען אויף די קינדער, מיין טאטע יעדן טאג קומט מיר א צווייטע קינד, איך זאג וואס ווילסטו פון מיינע קינדער, טשעפע מיך, טשעפע מיך, לאז אפ מיינע קינדער, מיין טאכטער פרעגט מיר טאטי פארוואס פארוואס יעדע טאג געמאכט אז מען רעדט אויף ברסלב, וואס קען איך נישט רעדן פאר אנדערע, א קליינע קינד פון אכט יאר, ווער האט געזאגט פאר אלע קינדער פון אלע בלאקס אז אונז זעמער פאני. וויאזוי נעמט מען זיך צוזאם? וויאזוי געשעהט עס? פרעגט זי. זאג איך וואס? איך ווייס נישט וואס צו ענטפערן. לעצטנס עפעס אויך איך האב מ'טשעפעט מ'טשעפעט. אה, דיין דיין טאטע, דיין טאטע, דיין טאטע. וואס וואס? זאג איך ווען איך א קינד גייט נישט גיין טשעפענען א צווייטע קינד נאר אז דער קינד איז אליינס נישט צופרידן עפעס מיט זיך. און לאמיר רעדן פון ערוואקסענע מענטשן. מענטש טשעפעט א צווייטן, ס'איז סימן אז עפעס ביסט נישט צופרידן מיט דיך. וואלסטו געווען צופרידן מיט דיך? וואלסטו געהאט א גוט ווארט פאר יענעם אויך, וואלסטו געהאט א שמייכל פאר יענעם אויך, די שאלה איז נאר וויאזוי קען איך זיין העפי מיט מיך, איך האב גארנישט, דער רבי געבט אונז א סוד, האסט א שיך מיט דריי עקן, הייב אן זאגן ס'איז אזוי זיס, אזוי שיין, דער רבי האט געענדיגט די מעשה, דער רבי האט געזאגט ווען א מענטש דאווענט און זיין דאווענען האט א פנים ווי א שיך מיט דריי עקן, דו קענסט זיך זאגן צווישן קיין ס'הייסט נישט געדאווענט, ס'הייסט נישט געדאווענט, ס'הייסט נישט געדאווענט, דאס איז נישט קיין דאווענען,